Hot damn! Moien, häerzlech wëllkomm bei den Elevest Gaming News mat mir, dem Fette Pit. Edo net. Mir kucken also haut wat mer verpasst hunn am Summer. Et ass jo och e bëssen eng lass gewiescht am Summer, och wann déi Haaptknülleren éischter um Enn vum Joer kommen. Majo, kucke mer mol wat gelaf ass. Mir hu mëttlerweil éischte Gameplay gesinn vum neien Star Wars Jedi Fallen Order an den Hype ass weiderhin éischter onverännert. Déi meescht Leit si sech eens, dass et zwar ganz gutt ausgesäit, Mee vill Infos iwwert d'Spill, wéi zum Beispill Gréisst, Längt, Fräiheet, dat feelt alles nach. Eng grouss an dann awer och verwonnerlech Noriicht war et dann, dass de weltbekanntene Streamer Ninja Twitch verlooss huet, fir eriwwer bei Mixer ze wiesselen. Mixer, dat ass d'Streaming-Plattform vu Microsoft an et gouf natierlech ferm spekuléiert, wéi risegrouss déi Geldzomm muss gewiescht sinn, déi hien dozou bruecht huet, eriwwer ze wiesselen. Hien huet awer och ganz ganz schnell erëm iwwert eng Millioun Followers gehat an huet och déi Zuel mëttlerweil souguer schonn erëm verduebelt. Op alle Fall huet Twitch sech beim Ninja bedankt andeems en se op sengem aalen Channel iergendwéi ganz kanneronfrëndlecht Material lafe gelooss hunn, bis dat schlussendlech dunn awer gestoppt ginn ass. Wetter, Leider hunn am August nees zwou Masseschéissereie stattfonnt, eng zu Dayton, Ohio an eng zu El Paso am Texas, wou leider och erëm

now commonplace. You are fake news. Soumat war d'Diskussioun erëm entfacht an all déi al Klischeeë goufen nees aus dem Tirang geholl. Intelligent Leit haten erëm vill Aarbecht, all déi onzieleg Etüde virzeleeën, déi keen Zesummenhang zwëschent Gewalt a Videospiller a Gewalt am reale Liewe bestätegen. Eng gutt Saach kann een awer bei deem Ganze soen, Den Donald Trump huet dat esou seriö geholl wéi alles anescht an dowéinst schwätzt mëttlerweil scho rëm kee méi dovunner. An domat net genuch, Wéi vill Afloss déi amerikanesch Politik och op eis hei huet, dierft mëttlerweil dann och esouguer bei de Gamer ukomm sinn. Esou huet ënner anerem de Phil Spencer, Chef vun Xbox, doriwwer geschwat, datt d'Zukunft vun de Präisser fir Spiller, mee haaptsächlech fir Konsolen, enorm beaflosst sinn vum Donald Trump senge sougenannten Tariffs géint China. Villäicht wier et gutt, mat der Next Gen ze waarden, bis d'Land vun den onbegrenzte Méiglechkeeten nees zou sech kënnt. Apropos Phil Spencer, an engem ganz raren Tweet wou e mol eng Kéier net iwwer Videospiller geschwat huet, huet heen präis ginn dass heen extrem op den neien Tool Album flippt. Dozou soe mäer nëmmen. E puer flott News gëtt et dann awer och nach zu verschiddene Serien déi dëst Joer nach erauskommen. Virop den éischten Trailer fir The Witcher op Netflix, gespillt vum Henry Cavill, an d'Leit sinn sech eens, den Trailer gesäit exzellent aus, och wann et natierlech ëmmer eppes ze meckere gëtt. Och wann et natierlech ëmmer eppes ze meckere gëtt. Och wann et natierlech ëmmer eppes ze meckere gëtt. Och wann et natierlech ëmmer eppes ze meck. Ja, wat ass dann? Sief méi horizontal, du bass ze vertikal. Och wann et natierlech ëmmer eppes ze meckere gëtt, sinn d'Fans sech awer eens, dass se alleguerten sech freeën, déi Serie endlech am November ze gesinn. Dëse Summer war laang an d'Sendung ass kuerz, dofir komme mer nach schnell mat e puer Quick News. Control ass released an krut immens gutt Kriticken. Pokémon Go huet de Milestone vun enger Milliard Spiller erreecht an mir hu mëttlerweil neie Gameplay vun Death Stranding gesinn. Groussen Hype ronderëm Call of Duty Modern Warfare, do krute mer och endlech Gameplay ze gesinn a mëttlerweil lafen och déi verschidde Betaen fir PlayStation, Xbox an PC. Final Fantasy soll eng Live-Action-Serie kréien, iwwert déi mer awer nach net méi wëssen. Nintendo huet eng nei Switch Lite erausbruecht an de Matgrënner vun Halo huet säin neit Spill Disintegration virgestallt. Bleift mer um Schluss dann nach just iwwreg Äech drun ze erënneren, dass dësen 28. an 29. September d'LGX stattfënnt. Et ass déi véiert Editioun an et ass déi éischt Kéier wou se an der Luxexpo um Kierchbierg ass. Dat Ganzt fënnt statt op enger Fläch vun 6.400 Quadratmeter, ass agedeelt an 5 Beräicher, wéi zum Beispill E-Sports, New Tech an Cosplay, an et sinn och Iwwerraschungsgäscht do, wéi zum Beispill den Tom Blashiha an den Mark Addy vun Game of Thrones. Spannend Turnéieren mat fette Gewënner an och ech sinn op der Plaz, also loosst iech dat op kee Fall entgoen an kommt bis laascht. Voilà, dat war et mat de Gaming News fir haut. Lo kann ech nees e bëssen zréck a meng Vakanz an da gesi mer eis d'nächst Kéier nees zréck wann et erëm heescht EDFF Gaming News mam Fette Petz um Netz. Tschüss! Oh. Tschech? Jo.
Wat méchs du denn hei? Anscheinend ass hei d'Schlaang fir WoW Classic.